Prawn da a croeso i Ŵyl Comedi Machynlleth. Dwi wedi dod yr holl ffordd o Bala a gesiwch pwy dwi wedi ffeindio. Helo, yn fi di Simon. Helo, fi di Will. Isaac ydw i. Camper.
Jack.
Liam.
Liam, dysgu Cymraeg? Dim. Wele, wele, wele, wele, wele, wele. Wel, da ni mewn Comedy Festival. Felly, a chi ydy'r band mwy yna. So, o'n i'n meddwl, wel, os gen i fi rhyw fath o esgus i ymddwyn yn nuts. Sorry, Will.
Sorry. Ie, yeah, mae'n iawn. Dwi ddim yn yr aelod fwy yn nuts, dwi'n meddwl. Ych. Ond, ie, yeah, felly rhywun arall. Pwy di'r aelod mwy yn nuts yn yr grwp ma? Wel, sut ti'n diffinio nuts? Wel, jyst pwy fysa'n... Wedyn, pwy fydych chi dibynnu ar os da chi eisiau creu havoc?
Yn ffordd llai amlwg, dwi'n meddwl Isaac. Isaac fan hyn? Mae o'n, ie, yeah, mae'n gael, mae'n croesi breichiau fo. Pwy fydych ni dibynnu ar os da chi eisiau, os da chi fyny'n hwyr yn un o'r gwyliau fo fatha greiman ar, da chi eisiau rwy'n i fynd i ddwy'n cwrw na fath yn ganol nos. Pwy fydych chi'n dibynnu ar? Um,
Probably camper. Yeah. Camper, ie. Yeah, yeah. Mae'n edrych, mae'n y golwg wedi niwad yn ymwyd oes. Ai. Pwy a? Pwy fysa dal y torch i camper? Mm, o, mae Simon yn fath o partner in crime. Mae'r gwall curls ar Simon, mae'n edrych wedi niwad yn tyfu. Ie, ie, dim ond.
Dwi 'di darllen bod ydych chi'n ffans mawr o Dave a'r Edwards Datblygu. O oh, ie, yeah. dwi'n caru Dave. Ie? Yn union ei fod yn cynhyrchu gerddoriaeth o, a hefyd ar agwedd, dwi'n meddwl. Am agwedd, da chi'n iawn. Mae o'n fath ar... Oedd o'n just yn... Ie, uh... Ddaethon ni, um, pan ni'n chwarae yn Aberteifi, wnaethon ni'n mynd draw i'r uh, bedd. Ie. Yeah.
Ond roed nesau i'r... Um, Be o'r enw'r uh, y selar yn Aberteifi? O, oh, iawn, ia.
Yeah. Pam, ia, pryd mynd yn lawr, dwi wastad yn mm. rhoi parchu iddo. O, mae'n o'n, mae'n o'n, o, da chi'n cael marciau llawn am hynny. Oh, yeah. Lle nes ti ddysgu canu, Simon? Wel, nes i'n ddysgu canu, dwi'n meddwl dwi'n canwr eitha gwael i fod yn onest, ond um, dwi'n meddwl mae'n neud y job o just trio cyfieithu'r petha sy'm hen fi. Os o'n i'n torri fewn at dy dŷ di yn Llangefni Ie. a edrych trwy dy hen casetiau neu Mhm. CDs de, Ie. fysa gen i fi rhywbeth, uh, fyswn i'n ffeindio rhywbeth embarrassing? O!
Wel, ia, ond na, dwi'n me'wl does 'na'm ti dwi dwi'm yn teimlo cwilydd dros cerddoriaeth ond ma' gen i ma' gen i fatha dau album The Lighthouse Family o ia sy'n eitha sy'n eitha shocking hmm. ond yym ie na dwi'm dwi'm yn teimlo llawer o cwilydd dros cerddoriaeth dwi'n me'wl ma'n peth jyst grêt. Yndi yndi.
Diolch yn fawr Simon. Isaac. Helo.
Be' ti'n neud yn y grŵp 'ma? Yy dwi'n drymio a dwi'n chware bach o synth neu bach o sŵn. Ie. A hefyd yn cynhyrchu. Gŵyl Comedi Machynlleth. Hi.
Ie. 'Dych chi'n mwy edrych mwynhau am y gi- edrych ymlaen am y gig 'ma heno? Ie yym o'n i'n dod i'r ŵyl 'ma pan o'n i yn t'o' blwyddyn un ar ddeg... Ie. ...chweched yn ysgol. Ie. O'n i 'di mynd i ysgol y Mach so... Ie. ...it's a full circle moment man. O waw. Ie ie.
O's gen ti mêt yn dod i weld chdi eno?
Yy gobeithio ddim ond probably ie. Ie?
Ie ie.